Helo, sydd â chi, a chroeso i benod 4 ar 15, gwan yng nghyfres codi gweithdy, pedair cainc, ia, anodd coelio gymaint o'r ein wedi gwneud yn barod. Um, ia, chwch chi'n sŵn gwynt wan um, ar y fideo lle, achos yn benna Mae'r gwaith mawr wedi symud i fewn, wrth i'n gosod yr insulation a falle ar hyn o bryd, ia. Felly, ia, mae le brafiach i weithio, yy, fel mae'r tywydd yn troi, mae 'di bod yn bwrw'n reit hegar yn y dyffryn 'ma wsnos yma. Ond dyna ni, fydd hon yn fideo fan um, chdi gwahanol i'r gweddill. Um, chwe rhai sy'n nabod i, gobeithio da chi'n ystyried fod yn gymeriad go hwylio ac a ffwrdd â hi. Ond perig mae rhyw fideo um, led gwyn fanllyd fydd hon. Um, yeah, fel ydych chi'n gwybod, mae um, yr argyfwng yn ni uh, sydd yna ar un o bryd wedi lledu yn dydi rhyw niwl annifir dros y lad. A ddech chi wedi rhai aelwydydd uh, Cymru a thu hwnt mewn oh, sefyllfaoedd gwbl anheg um, a ddech chi'n filoedd o fusnesau chwa, wedi gorfod pacio siop a wedi, neu wedi mynd i'r wal neu efo cynlluniau i werthu lle um, oherwydd hyn. Mae'r holl sefyllfa'n gwbl anheg o ystyried. Mae'r galad mae pob yn gweithio um, Dach ch'mod, wedi gynnal um, i teuluo, wedi gynnal i cartrefi. Dach ch'mod, mae'n gwbl anheg um, bod y Llywodraeth wedi gadael i ni gyrraedd y fath sefyllfa. Ond um, ia, rhyw gwy'n efo'r cyflenwyr ynni sydd gen i yna hefyd. Um, yn benodol, fod na dim un ohonynt yn fodlon dod yma i osod metr trydan um, ar y panel yma tu ôl i mi. Um, ma, dwi eisoes wedi cysylltu'r safle, fel y gwelwch chi'r bocs wenna fanna. Um, nath Western Power ddod yma i gysylltu'r safle efo'r greid cenedlaethol a fe gostiodd hynny rhwng yr cysylltiad a'r gwaith ceibio, felly tua 10,000 o bunna i mi gyd. Um, ond erbyn un y broblem fawr ydy uh, nid oes na un o'r cwmnïau mawr yma, uh, SSC, Utility Warehouse, CDF, dwi wedi mynd drwy um, yr Uswitch, Compare the Market, Bionic a pawb, um, mynd yn gwrthod um, darparu meters newydd i safleoedd neu busnesau adeiladau newydd a falle. Um, debyg oedd, um, dachod, oes am record hanesyddol felly o ddefnydd trydan. Um, felly dydyn Sbrai ddim yn siŵr ydy yn lle i osod y tariff yna dyn a falle. A mae'r ma holl beth de, o, mae'n nghynddiriogi fi'n llwyr. A dweud gwir, chymod, achos i allaf lenni, lle byddant yn um, tanwerthu um, tarif i mi, chargio rhyw geiniog neu ddwy yn llai y kilowatt nag y ddylan nhw. Ond argal dan dros flynyddoedd, maen nhw'n balansio'r pethau yma allan. A chod, maen nhw'n neud hyn tra bod hwytha yn eistedd ar elw o biliynau o bunau'r flwyddyn yn talu degau os nad cannoedd o filiynau bunnoedd allan mewn dividends i gyfranddalwyr a falle. Um, a canlyniad y peth wedyn, de, di Cho, y busnesau bach yma um, nghefn gwlad, mewn yn y dre hefyd, sydd yn dioddfa. Um, yr holl sefyllfa wirioneddol yn fy ngwyllio i um, ar hyn o bryd. Um, ia, da chi'n gwybod, dwi'n mynd yn gwybod iawn beth ydy'r ateb i'r y broblem, felly. Yym, fel y gwyddoch chi, dwi wedi talu 10,000 o bunna am y cyswllt yma. Mae yna ddiga o filoedd wedi cael ei fuddsoddi i godi'r gweithdy yma. Um, a ni jyst buddsoddiad ariannol, de, mae yna fuddsoddiad amser ac egni hefyd. Um, a da chymod, fel mae'r gwaith yn nesau, at ei ddiwedd, um, felly i fod mewn sefyllfa lle ymhen mis fod yr adeilad wedi orffan, ond dim trydan i redag y busnes, heb drydan does na ddim busnes, mae mor syml â hynna. Um, a chwa mewn, fe byddech chi'n hwyr yn talu'ch blydi biliau, de, chwa, dyn nhw'n meddwl ddwywaith am ddamfon llythyr cas drwy'r post, ond dyma di'r blydi sefyllfa sy'n gen i. Sori, dwi'n rhegi chdi bach yno. Dyna yn dangos gymaint ar y peth yn dan ar yng nghroen i, mae'n siŵr, yn dydi. Um, Ie, yeah, mae Cefin Campbell, chwarae teg, um, aelod uh, Senedd Cymru um, i'r blaid, mae o di dweud y bydda fo'n sgwennu um, llythyr i Ofgem i sôn, egluro am problem, a, a ddechrau i fi dynnu sylw, chos ella fan yna lwyth o fusnesau arall, neu um, bobl sydd wedi codi tu a bosib, Um, a dych chi'n yn union yr un sefyllfa a fi na. A ia, dych chi'n e, mae'n amosib byw heb drydan hyn yr oes o'n ni, mae'n mor syml a hynna yn dydy. Um, ond ia, os ys gen unrhyw un sylw neu awgrymiad neu atab i'r i broblem, os yn gwerthorogi, os ych chi'n uh, cysylltu lle. Um, ond ia, mae'n tynnu am ddeg o'n, a mae'n adrydan yn y tŷ, felly dwi am i fewn i gael panad o de. Oce, okay, wyl chi o'n, dara.